Ahee mina i za swa ka Chauke a ka YouTube channel ya swa ka Chauke T_V ni ba mandla ni vuyelela ka vanhu hinkwavo lava nga gina va subscribe ka channel swa ka Chauke T_V na mi amukela ka lembe lerintshwa lembe ra twenty twenty two na mi amukela swi kahle ngopfu na loko se ma ha nghenela ka lembe ra twenty twenty two hi timhaka ta ku COVID-19 swi la ta vula ku ri hayi a yi se za yi mi dlaya a ha ri swin'we laha chaneleni because loko vanhu va fa swi la tola ku ri ni ta va ni luzekeriwe ngopfu na mina ma vo la ka channel swa ka Coke T_V so ni ba ma ta ni vuyelela a Matsonga Machangani ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe n'wina mi tsakisiwaku hi content ya swa ka Coke T_V n'wina content yi nga mi tsakisiku ma ni twisisa musa ya so namuntlha ni la ku ta na this topic ya ku um la ku vulavula hi ti ku ti hinkwato tinqambi ta Xitsonga ti le ku feyileni ka ku hi nyika risimu rin'we leri kotaku ku tlulelaku a ka ti language letin'wani kumbe a ka ti culture letin'wani kumbe a ka ti tribe letin'wani um for an for an example okay um loko ku ri ku ma ma wu hleketa nkarhi wa Bengu Bengu ya Doctor Joy Shirimani leyi nga huma hi twenty hi twenty thirteen ya um. Bengu Bengu a yi ri na matimba ngopfu loko yi loko loko loko loko loko se yi ta va yi humile kwale na ka twenty thirteen na twenty fourteen lani ya a yi ri na matimba ngopfu so a yi a yi swi kotile na ku va yi japela ka ti-languages letin'wanyana ma yi vona and then loko yi japela ka ti-language letin'wanyana vanhu hinkwavo a va va va vheti va va va kurisa music wa Xitsonga ni vula vanhu lava se a va sapota Xitsonga Vavhenda, Mapedi, Balobedu na van'wanyana vo tala ma vo and then hi tlhe hi caphela ka risimu ro fana ra hekele heki hekele heke n'wina hi cina heke. ekele eke n'winu hi cina eke ya i risimu leri hi rin'wana ra tinsimu leti ti nga fika ti ti teka xichangana ti xi veka mepeni kumbe ti xi veka kun'wanyana hi lembe hi malembe lama ya ni vulavulaka hi mona ku na ku twenty thirteen twenty fourteen kwalaya ma vo so loko ni chekini ka ti-artist leti hi nga na to sweswi ni va la hi nqambi yo njhe Zulu makamu ni va la nqambi yo njhe Benny Mayengani va la nqambi yo njhe Mister Post. ni va la nqambi yo njhe Oscar Makamu ni va la nqambi yo njhe vo Dumisani Baloyi ve le ku feyileni ka ku ka ku hi nyiketa risimu leri nga ta ri cross-aka over leri japaka bodo ya Xitsonga ri japela ka tibodo ta Xizulu ta Xipedi ta Xivhenda ta swiyini yini ma vo why why va tsandzeka Okay. Hi ku ya hi mina va tsandzeka hi mhaka ku sweswi Matsonga Machangana va langutisi ngopfu music wa vona ka beef. Ma vo? So beef yi fika yi endla ku tinghoma ta hina ti fika ti jikajika kwala ka sekele ya hina because a hi a ta ha ri a hi ti-hit letiyani. Ngo ni mi byela so. Tinghoma leti ti-artist ta hina ti ti humesaka nkarhi lowu hi nga le ka wona to tala, leti nga na beef a hi tihiti, ti va tihiti kumbe ti hundzuka tihiti hikwalaho ka ku va hina kha hi tiva munhu loyi a chingheriwaka hi swi tiva ku ri swilo leswi a chingheriwaka hi swona hi swona kumbe swi yelana na swona kumbe hi tsakisiwa hi la ta hi ku va hi la ta n'wi yowetela ma vo leswiya swa ku ya dyi n'wi chinghelile lembe leri a dyi n'wi bile ma vo so ka vanhu lavan'wanyani va ti va ti va ti va ti-language letin'wani swilo leswiya ka vona a swi va a swi va. entertain vona. Hi mhaka ya yini? Hi mhaka ya ku a va n'wi tivi munhu loyi a bifiwaka hi ndlela yin'wanyana la ta kombisa ku loko ko endliwa risimu hi artist ku ri risimu ro tsakisa vanhu kumbe ro tsakisa xitshungu kumbe risimu njhe njhe njhe njhe njhe ri nga plain ri nga ri ki na beef phakathi ri nga swi kota ku va ri cross over loko ku ri hi ku composing ya rona yi va yi ri kahle kumbe i ri well planned yi ri well arranged hi ndlela yo fana na yaleyo ma vo. so hi swona leswi endlaka ku ti-artist ta hina sweswiwani ti feyila ku hi nyiketa nghoma yi ri yin'we leyi nga ta kota ku cross over yi ya ka xivenda ya kwihi ne le kwihi ku fana na makhadzi loko a ba album leya kokova liya um ha ka ma na loko a endla album leya ha ka matorokisi ha ka um ma ni twisisa so.

a hi ti-traditional music letiyani ma ni twisisa hi nga sweswo ku ngo va an excuse ya ku um traditional music a yi a yi a yi swi koti ku va yi crossa over yo njhanjhani hekeleheke was there and yi swi koti ku crossa over bengu bengu was there yi swi koti ku crossa over vo banana na to ti-crossini over ma vo na vuxaka bundu ti ti crossing over ma swi twisisa so matsonga machangani a ni ta ku tinqambi ta hina vo Benny vo Soli vo Mr Post vo Dr Joe Shirimani vo Oscar Makamu uh, na vo Prince Rhangani hleketani tinghoma ta straight leti ti nga ta kota ku teka xigaza ti xi yisa mahlweni ku nga ri tinghoma to chinghelana tsena a ti vi koho ta bifa wa bifa yi mahlweni bifu yi kahle Before yi vi kona mara ku va ku ri na tinghoma leti nga ta entertain vanhu na ti language letin'wanyana ku ri Xitsonga xa hina xi ta kota ku kula xi va ka xiyimo xin'wanyana na khensa inkomu.